Rumah panjai Julau Sibu nesen nemu te pengawa pa rumah panjai tu malam agi ndai. Neh nesen. Nama lama meh datai ke rumah panjai nyau datai Ngemai ne setengah. Ukai ukai laun datai indai. Mayuh kereta bejalai alun nemu jalak ari Kuching ari Sibu nama pengawa malam tu indai. Indai ne seh malam legi nesen kitai bisi ngangkung tiang ba rumah panjai enggau mega mbelah pinang anak tuai rumah panjai malam tu. Apo rami amai indai panjai kitai. Sapa nama mbelah pinang enda deh. Indai ne seh anak

Nayak enda. Asel nadai enda aku ke ke ngacho anak dara benung ka melah pinang okey. Enti ba kena nadai meh indai ka irau meh nasel. Uji nuan mandai dulu. Kena baju lawa-lawa au indai. Tuai rumah malam. Selamat malam ke bala rayat rumah panjai, mantuk aku ka madah ngagai semua orang ke diau rumah panjai kitai bisi mangku tiang sereta enggau melah pinang anak indu kami ke nyau nyama iya Ismelarada Sasa laki iya anak laki iya anak indu. Aku mantu nama laki iya Peter anak Jimbat. Beri penge pegega ati ngagai anak indu aku enggau laki iya. Terima kasih Parong panjai sukung juru udah datai magang. Favourite. Indai dini apai kitai ditu. Apai Gabriel, Nama Gabriel? Aku bulih surat nyambung belajar pa UiTM Kuching. Indai Gabriel, Nama tank iya dek Gabriel? Nya manjung manjung aku pa bilik ai. Aku bulih surat nyambung belajar pa UiTM Kuching. Indai Gabriel, Apo manah meh nak nya? Nya ti surat nyambung belajar pa UiTM Kuching. Bisi aku surat nyambung belajar pa UiTM Kuching. Christian pun nya sama meh tuah Gabriel. Berita Sibu Sarawak, Doktor Island, Doktor Jessica bisi madah ngagai aku iya ngambi darah tauka DNA siko anak indu agi mit suba dibuai tisi jalai meh bisi siko anak indu dibuai sama sida meda wiko lalu dibai lalu. Din, tu pa rumah panjai. Terima kasih ngagai tuai rumah panjai datai ke pesepita. Aku nadai nemu nama sapa dua iko inu ena engka besai diatu. Jessica kitu dulu. Doktor Doktor Jessica pa mena minta empu laun kitu. Dulu aku ke nemu. Udah nemu darah sama ke ada suba lebih agi dna sa nama dua iko inu ena diri menyandi iya ena meh Mira enggau Tia. Mira pen Lebuh mira ninga Dutur Jessica nyebok kena, tekenyit tudah mira ninga. Ndai, ku nanda pechaya aku si mandai diatu. Jessica pan, apu tira ti bisi menyadi tu tuai. Tira, nandai ku nandai ku nemu meng ku bisi menyadi tuai diatu. Kin kin kin ti diatu betemu enggau nyadi tuai nuan sapa nama ak. Aku aku mira milik tuai nuan sapa dek aku ti ira madik mit nuan suba aku diau begulai ngapa indai aku pa ke nawit ka aku diau ngini aku beh agi mit pa orang panjai pa betung serem nama ini nuan pa melia. Tira pan. Nama berita nuan ne ama aku ti ira. Ti cuk kelenyau agi mit suba udah tara nuan cuk bagi kama nuan cuk ini sampai sinu ke nuan cuk sapa nyaga nuan cuk ti ira aku deh begulai enggau apai indai pak nau sida nyaga aku agi mit. Aku gaga amai meda Mira udah betemungu madi iya ti ira. Aku pan meri pengaga ati ngagai apai nguna ti ira udah betemungu nyadi tuai iya. Apai nya, manah meh din nya aram pulih ke rumah. Au pai, bia tiyan Kuching Sarawak agi bre. Apu besai amai au tiyan Kuching gaga amai aku nyambung belajar ba ditu Kristian. Aku pan gaga amai ba ditu agi bre. Agi bre Kristian. Ba dini kelas tua Kristian, aku pan nadai nemu ba dini kelas tua diatu Cikgu ti nyebut nembiak baru datai ba UITM Kuching ti beau nembiak baru datai ke nyemu belajar ba UITM. Cikgu ti nyebut ari ni penatai seduai dek, kami duai ari Jula Sibu. Cikgu ti nyebut aku pan orang Jula Sibu ngajar ba UITM Kuching ditu. Sia, nama ku buah dinner nganak aku belama enti iya ke aku nama iya ngah madah ngagai aku taun kemari. Enti dinner udah nyambung belajar pai ke Kuching tusah meh berunding ke dinner. Manah engki muka keleto nya nyambung belajar pai ke Kuching. Niboh meh bisi pa bilik Isip meh ampa bilik. Iya benung muka alai tok tu ngiga endur nyambung belajar apai ke ku ce. Kira pa madah. Ibu anang ngasuh mai meh muka alai tok bisi a surat nyambung belajar apai ke ku ce. Meh muka pintu nuan ce. Pachi buka pintu nuan meng. Sapa enda pa pintu dia aku ti ira meng. Dinga deh. Nuan bisi surat nyambung belajar apai ke ku cheng. Aku bisi surat nyambung belajar apai ke ku cheng. Bala surat aku enda ti ti ira. Aku pun sama bisi surat nyamai belajar ba iko Kuching, Anang Guai. Meng ti dina bisi ba iko Kuching kati tok. Aa anak kiroh ja kitai meda ari jauh ja dina ne. Awe ka iya nadai nemu dua bisi ba iko Kuching dia. Esmeralda Sasha. Hai dina ne nama ngaran nuan diato. Aku nyaman belajar pai ka Kuching sebenar manah mai nuan nadai aku sunyi nyaman belajar pai ka Kuching laba bisi madai tunggal aki tunah ilmu mai deh tu udeh ti ira sapa indu enggau Daniel nya meng aku pan nadai nemu sapa iya nya ti ira kami inu enggau Daniel baja amai ku menda meh mun sik agi meh Tang Daniel suba ngenu aku ukai nya laban Daniel menda ti begulai orang Kristian ketegal ati ti meng pangan Daniel usia pan aku nadai nadai aku nemu pia enti aku asai ati ti meng ti ketegal ti keduan iya diatu pedeh ati aku meda Daniel diatu Nah, enda ke madah suba kelia suba, baka nya meh asai ati Daniel kelia sidi gaga nuan deh. Aku ka kin betemu enggau Daniel diatu. Sida, anang meh aku madah anang meh pun nadai ninga jaku aku diatu. Orang nempat amu utai Daniel nya. Ngagai pangan aku, enti Daniel ngundi pangan aku, tu undi pangan iya Roland, Roland sapa pangan Daniel deh sia. Kami mai sekula begulai enggau pangan bala kaban betemu enggau pangan Daniel lalu diberi meng. Enti tu undi deh sia ukai tu undi aja lalu munuh sekali pangan Daniel. Sapa ngesuai nundi pangan aku dulu. Sigi amai ku deh Roland. Laban iya nulik pangan aku manah agi menu sekali pangan dia nya. Ti nemu aku sama sekula enggau baka ka Lucia tang nadai meh daya semua utai diberi aku ngagai iya abih ti buai kena aja. Tiket jalai Setapling Kuchia Roland Ai indu dara bajak sapa nama dek Au meh sapa nama dek Dara bajak ti baru datai pa iket Kuchia tu Au pentai aku ari Kenawit nama Ku Lisia orang rumah panjai beri nama Meng ja Roland Apu manah mai Meng Nama ku meh Kenawit Independent Ukai lagu

Hahaha speak sa nuan. Iu. Haha baka nya Lauren nama slu deh munuh kaban ko legi ko madah ga Daniel agi.